Insellmilkom. Grazzi tal-li jogħġobkom tiġu, din hija taħdita oħra fis-sensiela ta' taħdidiet li torganizza l-Akkademja tal-Malti. Ivan Sajd mhuwiex u ġdid fil-fatt is-sena oħra wkoll konna stidinnieh biex ikellimna fuq May Butcher. Qed nitkellmu fuq il-qasam ta' traduzzjoni u qasam li jispeċjalizza fih huwa traduttur huwa nnifsu u llum se jkellimna fuq suġġett interessanti ħafna Ħa jsemmi fil-fatt bosta tradutturi, bdejna nitkellmu ftit qabel qabel ġejtu intom, diġà faqa' li rasi, jiġifieri immaġina se jgħidilna. Eh, nħalli fidejk, imbagħad x'ti preferi inti għandek forsi 50 minuta li staqsu wara jew inti. Ujja, mistoqsijiet wara.
Mistoqsijiet wara. Eh, grazzi, grazzi lill-Akkademja wkoll li reċettatni din għattini sena konsekuttiva. Sena oħra kif għal Ġorġ eh, kellna lil May Butcher, Xtaqt niddedika din is-serata tal-lejla lil żewġt iħbieb tal-Malti u li huma ħbieb tiegħi. Carmel Abela li ħalliena ftit tal-ġimgħat ilu, konna ħbieb sew u kien ħabib tal-Malti. Fil-fatt hemmhekk qed tarawh ġie għall-launching tal-ktieb tagħna ta' Carmelo Vassallo. U naħseb ħafna minnkom tiftakruh lil Tony Cortis. Żewġt iħbieb tiegħi li Din it-taħdita fil-verità hija l-esperjenza tiegħi fl-aċċent. Naħseb l-aċċent issa ilu ma nafx 20 sena għaddej u ili nikkontribwixxi għal dawn naħseb kważi kull kważi f'kull edizzjoni. Jiġifieri din hija bażikament hija l-esperjenza tiegħi parti minnha u qed tiġi riflessa hawnhekk. Ippermettuli nagħmel promozzjoni tal-aċċent, l-aċċent qed naħdmu fuqu din is-sena, Għalhekk ikollna ħafna artikli interessanti, abbonaw fih, tistgħu tistgħu tirċivuh b'xejn id-dar billi tibatulna email jew inkella aħjar li kieku taqrawh electronic. Kemm nagħtikom daqsxejn toma għandna lil Paul Zara ħajkompli jitkellem fuq eh, Sajdon, ħajkompli bl-analiżi tiegħu u dis-sena ħan iċċelebraw il-mit sena mit-twelid ta' Andrea Camilleri. Ħanġu għas-suġġett tal-lum eh, b'mod ġenerali, biex niftaħ b'mod ġenerali, l-importanza tal-Bibja għal kattoliċi u l-protestanti. Mela, għat-tnejn hija importanti, il-verb sar bniedem. Jivi l-ewwel kien ver kien il-kelma u sar il-bniedem. Dik hija komuni kemm għall-Protestanti u kemm għall-Kattoliċi. Dwar il-qari tal-Bibbja u il-Bibbja fidejn in-nies, dik hija xi ħaġa differenti. Il-Protestanti jagħtu importanza iżjed. Ma' żmien din inbidlet anki fil-Kattoliċi u ħanaraw anki fit-taħdita tal-lum, ħanaraw żvilupp. Però fil-bidu net issa qed nitkellmu ħanitilqu fis-seklu 19 kif ġew l-Ingliżi ovvjament. U niqpaw ġejna l-żminijietna. Jiġifieri, il-bidu nett, il-Protestanti kienu jagħmlu enfasi fuq il-qari tal-Bibbja u l-importanza li l-Bibbja tkun f'idej in-nies. Issa, e, din kellha l-konsegwenzi pożittivi tagħha, fosthom il-litteriżmu. Biex nieħu natikom eżempju estrem, ma ninsewx li l-iskjavi Amerikani, l-iskjavi tal-Amerika, ukoll kienu kapaċi jaqraw. Għax kellhom jaqraw il-Bibbja. Mela il-ħila tal il-ħila tal-qari u l-kitba fost il-Protestanti kienet iżjed diffuża. Maż-żmien din inbidlet, ġifieri għall-ewwel il-Kattoliċi qalu le, qalu eh, speċjalment il-Bibbja mingħajr noti ma Il-Knisja ma kienx ma kienx tħalliha, ma kienx tippermettiha. Ehm, u iktar il-Bibbja mingħajr spjegazzjoni. Ehm, ma ninsewx li Luteru beda bil-Bibbja, l-insistenza tiegħu li l-Bibbja eh, bil-vernakolo, ġifieri bil-sin tal-post, biex imbagħad Gutenburg qabad il-Bibbja u stampa bil-Ġermaniż. Fost il-Protestanti il-litteriżmu kien diffuż. Mela, dik mod ġenerali biex inżommuha f'moħħna, għalkemm di ħat inbidel u ħat iżviluppa. Eh, niġu għall osservazzjonijiet storiċi, dejjem qed nitkellmu fuq kif waslu l-Ingliżi, l-Ingliżi ġew hawnhekk 1800 għaliex qelbu lil Franċiżi, però damu sal-1814 biex jiddeċiedu hekk joqogħdu hawnhekk, fil-fatt bit-Trattat ta' Pariġi. Dak iż-żmien, meta l-Ingliżi kienu għadhom ma ddeċidewx hekk joqogħdu xaw, kien ġabdejna naraw attività tal-Protestanti f'Malta. 1809 ġonna l-ewwel attività. Hemm paper interessanti ta' Arthur Bornici Protestant Propaganda in Malta u tatina overview mill-bidu net tal-attività Protestanta. Importanti ħafna u diħa narawha wkoll fl-iżvilupp ta' dawn iż-żminijiet li l-Ingliżi, kontrarjament għall-Franċiżi, Tħabbew mal-Knisja. Ma ma antagonizzawiex minkejja qed nitkellmu fuq gvern protestant u l-Knisja, però raw is-saħħa tagħha. U sa ċertu punt anki kienu jużawha. Għandna aneddoti importanti li juru dan, il-gvernatur imur għal-pontifikal San Ġwan. Jiġifieri bniedem Protestant imur għall-pontifikat tal-isqof. Mhux biss, imma ħdejh kien iħalli s-sedja vojta li kienet tirrappreżenta r-reġina. Jiġifieri ara kemm kienu kienu jirrispettawha. Għandna inċident interessanti ta' dak is-suldat li ma ridx jagħti s-salut festa ta' festa kattoliku, għaddew court martial. Ma ditx tiegħu. Jiġifieri Bil-qies, l-awtoritajiet Ingliżi mal-Knisja ma kinux kienu jżommu relazzjoni tajba. Ma jfissirx li ma ħallewx l-attività tal-Protestanti, imma dejjem bil-qies għandna iżjed tard fis-seklu 19 għandna inċident fejn saħansitra ġew xi proseliti Protestanti eh, li kienu insistenti ħafna eh, u saħansitra l-gvernatur keċċihom. mill-pajjiż. Is-seklu dsatax, is-seklu dsatax ra ħafna faqar, però ank ra, ra l-pesti, ġifieri għandna il għandna il-pesta tal il-pesta tal-1813 qatlet 4500 ruħ, imbagħad reġa' ġiet il-kolera. Il-litteriżmu però minn għaxra fil-mija li kienu li setgħu jaqraw, dik bdiet tinbidel fl-aħħar tas-seklu mbagħad telgħet 23. 23%. Jiġifieri l-affarijiet issa nibdew narawhom jinbidlu wkoll. Min kien jaf jaqra l-Bibbja ħajaqra bit-Taljan, aktarx kienet il-borgeżija u ħtaqra u ħadd kienet ħatkun bit-Taljan. Osservazzjonijiet importanti, daw għalija, fil-fatt qed nitkellem ma' Ġorġ li huwa Ġorġ li huwa lingwista, daw huma avvenimenti żgħar li fl-istorja tal-iżvilupp tal-Malti bħala lingwa moderna huma fundamentali x'għamlu l-Protestanti għall-Malti għall-iskopijiet tagħhom biex ixerdu l-Bibbja u r-reliġjon tagħhom. Però il-benefiċċju li li ħa minnu l-Malti kien immens, fundamentali. U jien ngħid li kienu wisq importanti. Mela, ħanibdew. E, Fl-1815 ġiet il-Church Missionary Society u biex propju tiftaħ il-missjoni tagħha hawnhekk. Huma kellhom f'moħħhom li jittargitjaw lil Malta u l-Mediterran. Iktar importanti għall-Malti, fl-1822 fetħu l-istamperija. Jekk taqraw l-artiklu tiegħi dwar Michelange Camilleri jien hemmhekk wieħed minnhom hemm lista tal-attivitajiet ta' din l-istamperija importanti. Mejn li kienu joħorġu kotba tal-Protestanti bil-Malti u anki bl-Arbi, bl-Arbi u bil-Grek u b'ħafna. Però minn hemmhekk ħarġu wkoll xi kotba oħra importanti bil-Malti, klandestinament Imma dik kienet stamperija importanti. Mbagħad ġiet il-libertà tal-istampa 1839 eh, fejn minkejja hemmhekk fejn il-Knisja ma ħaditx pjaċir, per minkejja dan il-Gvern Ingliż ħareġ bil-idea tal-libertà tal-istampa. Eh, il-gazzetti bdew sena qabel 1838 ġabdew ġejn il-gazzetti. Anyway, mbagħad il-Knisja għamlet użu wkoll. Jiġifieri mbagħad kellna sett ta' gazzetti pro-Kattoliċi, jew Maltin, jew mainly bit-Taljan. Mbagħad kien hemm dawk il-gazzetti Ingliżi u anki Protestanti. Eh, ma ninsewx li kien żmien ir-riżorġimentisti kienu hawnhekk li użaw il-ġurnaliżmu wkoll għall-iskopjiet tagħhom. Issa, again, dik kienet biċċa għadm iebsa għall-Knisja, għax ħafna mir-Riżorċimentisti Taljani kienu antiklerikali. E, Il-Bibbja bil-Malti mill-Protestanti xprunat lill-Kattoliċi biex joħorġu l-verżjoni tagħhom. U di dal, dal li ħanaraw, dal iżvilupp li ħanaraw. E, Bisaħħatek, beda jinkiteb il-Malti, jiġi stampat bil-Malti u ġiet xprunata wkoll il-letteratura. Anki l-Knisja Kattolika vizavi il-Bibbja u l-użu tal-Bibbja kellha tbiddel l-attitudni tagħha u l-atteġġjament. Iżda ħa narawh ukoll. L-attività kif għattilkom tal-Protestanti favur il-Malti fis-seklu 19 plus Ir-rikonoxximent tal-Malti fl-1934 għalija huma fundamentali. Li kieku ma seħħewx dawn iż-żewġ avvenimenti storiċi fl-iżvilupp tal-Malti naħseb illum kieku qed nitkellmu xi forma ta' Ingliż, lanqas xi forma ta' Taljan. Mela, x'inhuma l-vantaġġi għax aħna llum huma fuq it-tradutturi li jgħenu lill-Protestanti li tindieħes li tgħin li taħdem għall protestanti jew tindieħes magħhom. Eh, L-ewnet li titħallas ta' xogħolok u titħallas tajjeb. Eh, għanna l-kas ta' Michelangelo Camilleri li ħadem fuq il-testment il-ġdid, li tawh tawh ħames liri fix-xahar u fl-aħħar saħansitra tawh bonus. Għanna il-kas ta' Giovanni Falzon, jew John Falzon, din issa nibdew narawa, l-ismijiet minn Taljan isir Ingliż. John Falzon li ta' nassalmi fl-1926 saħan sitra tawħ għax għalliri. Ma ninsewx li l-vassalli li il-protestanti għalawħ mill-qiegħan tal-faqar. Progress fil-karriera għandna l-każ ta' Cleo Ardonaudi li laħaq il-professur tal-kimaka ma jfissirx li ma kienux kapaċi li daw laħqu għas sempliċiment kienu ħbib tal-protestanti. Imma il-fatt li kienu magħhom jenithom l-istess għal-vassalli. Ma kienx ma kienx kapaċi jkun professur tal-Malti imma il-fatt li kien ħbieb ta' John Hukan Frer li John Hukan Frer kien b'saħħtu ħafna kemm dan Malta. Ma ninsewx li kien is-segretarju anki tal-Mażuni f'Malta, eh, John Hukan Frer. Kien b'saħħtu ħafna L-affarijiet jgħinuk. Protezzjoni ġudizzjarja. U għandna l-każ ta' Mikelanġ Camilleri. U hawnhekk permettu li ngħid storjella żgħira fuq Mikelanġ Camilleri, l-ewwel waħda. Da Mikelanġ Camilleri jingħalija huwa nidem ġenju, eh, fil-fatt telaq minn Malta u għamil suċċess kbir. Da kien assis Qassis Kattoliku li f'daqqa waħda qabżitlu u sar qassis Anglikan. Li għamel huwa qabad ħarab lejn lejn lejn Ġibilta, ħa miegħu armla Emanuela Fleri li kellha żewġt itfal, iżżewġu u ġew lura. L-eks armla tagħha, bi flus ta' Ingliżi, Kattoliċi Ingliżi, għamlitilha kawża l-Qorti u rebħitilha t-tfal. U ġie l-Marixxall għat-tfal. U dan Mikelanġ Camilleri qabad l-ixkubetta u ħareġ għalih. Issa, dan suppost kellu jagħmel 20 jum fil-ħabs. Imma fil-fatt ma minhomx. Ġew mibdulin ehm, mitejtari ħallas multa. Issa biex inkunu għadna kollox, għax l-istorja tal-bniedem mhix ġdida, dejjem hemm ir-repetizzjonijiet. Dak iż-żmien l-isqof tal-Protestanti kien Tomlinson. Eh, kienu għadhom kif għamlu djoċeżi ġdida li kienet tinkludi Ġibilta u Malta tal-Mediterran. Da Tomlinson kien miżżewweġ lit-tifla ta' Patrick Stewart u Patrick Stewart min kien? Kien il-gvernatur tal-pajjiż. U mhux sa aqdu l-jigsaw puzzle intom ehm, kif ċertu konnessjonijiet jistgħu jgħinuk. Ehm, Hemm il-vantaġġi u hemm l-iżvantaġġi wkoll. L-iżvantaġġi huma l-iżolament, l-ostriċiżmu. Cleonardo Naudi li kien tabib, kien tabib ħalaxa għalkemm huwa mill-belt, tilef il-pazjenti. Vassalli ma natax difna għalkemm ma Vassalli ma natax difna kattolika ma nafux hekk hux, ċoe ma nafux hekk hux għax kien qed jaħdem l-ewwel qatt m'għandniex evidenza li sar protestant. M'għandniex evidenza li sar protestant. Jista' jkun li ma natax ukoll eh, difna għax ma kienx miżżewweġ. Illum sirna nafu ftit ta' snin ilu mis-saħħa ta' Mark Sammut, eh, però konna nissuspettaw li dik ma kienx miżżewweġ eh, u kellu tlieta jew erba' titfal. tlieta żgur, u naħsbu li kellu r-raba' wieħed. Jista' jkun li l-kappillan ta' San Pawl il-Belt li kienet tagħmel fejn kien joqgħod tal-Pietà kienet tagħmel parti minnu ma taħx eh, ma millux id-difna ħabba fekk. Eh, ma jista' jkun ukoll għax indijes mal-protestanti. Eh, fuq għalissa daqshekk, aggressjoni. Eh, kienet tfisser ukoll li jattakkawk. Eh, għanna l-kas ta' Naudi eh, f'Bormla u l-Belt. F'Bormla kien ma' Wilson. Wilson kien il-kap tal-Metodisti. Eh, dam id-dera Bormla kellhom xi zona pastorali hemmhekk u għalaw xeba tal-Beati Pawli hemmhekk. Daw id-dettalji ħattum minant David Aġus Muscat bil-ktib ta' Panza Vecchia. Tista' tispiċċa bla xogħol Ukoll, it-tifel ta' Vassalli, Saver, kellu jitlaq l-hemm. Ma setax jissaporti l-persekuzzjoni. Għandna l-każ ta' Michael De Gabriele li ma kellux xogħol. Kellu jitlaq lejn l-Ingilterra għax ma setax isib xogħol. Għandna l-każ, però mhix traduttriċi, ta' Maria Bonavia. Di kienet għalliema fi skola tal-gvern, Kienet Protestanta, kienet il-mara tal-Avukat Bonavija tal-Belt u keċċewha. Dik keċċewha fi żmien eh, Panzavekja, meta Panzavekja kien Leo jew kien kien responsabbli mill-dana. Dat dettalja tieħu wkoll dejli ta' ġus muskat fil-ktib tiegħu. Eh, pressjoni fuq dawk li jitilqu biex jarburaw, ġifiri biex jirritornaw l-fidi kattolika. U għandna l-każ ta' Morin, tal-patri ta' Morin, li Adlafini miet fi ħdan il-Knisja Kattolika, u għandna l-każ ta' Cleonardo Naudi. Cleonardo Naudi reġa' mar fil-Knisja Kattolika. Mhux mingħajr prezz però. Jiġifieri Cleonardo Naudi once li reġa' mar fil-Knisja Kattolika Ħallu jħallas prezz ukoll, x'l-Ingliżi mbagħad ukoll ma bdewx jafdaw. Hemm għandna każ ukoll ta' bojkot eh, dan nirs u lej viċin tagħna il-każ ta' Karm Zammit. Eh, da qed nitkellmu fis-snin 80 tas-seklu li għadda, tas-seklu fej l-għaqda Biblika, dik li tal-Kattoliċi ġifieri, kitbet fis-Sunday Times u qaltlu, isma' tixtrux il-Bibbja ta' Karm Zammit li kienet tal-Protestanti. Ġifieri ma kienx faċli wkoll. Mela, biex nagħlaq l-introduzzjoni kien żmien ta' tensjoni Biex tifhmu daqsxejn it-tensjoni li kien hemm bejn iż-żewġ reliġjonijiet, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu tas-seklu dsatax, jien inqabbilha qishom iż-żewġ partiti li għandna bħalissa, kif inhuma cut-throat għal xulxin, kif inhuma lesti biex jisirqu n-nies ta' xulxin, u kif konna naraw ukoll nies prominenti f'daqqa diġà qegħdin fanatiċi fuq naħra u f'daqqa waħda nsibuhom fuq in-naħa l-oħra. l-istess dak iż-żmien. Kienu lesti e, iħin kollu għaddejjin biex jikkonvertu n-nies, iż-żewġ naħat, u għaddejjin iħin kollu bil-propaganda. Għanna l-kas ħelu ta' dan id-Dumnikan Patrick eh, Thomas Butler, jew aħjar Thomas Butler. Dan, dan isemmieħ Franz Ċappara fil-biografija fil ta' ta' Vassalli. Da skont Ciappare jgħid li bagħtuh il-Propaganda Fide propju biex jikkumbatti l-Mażunerija u l-Protestantiżmu. Però din jiena laqatni l-hawn qed għax Dumnikan, kont se nikteb xi artiklu għal għall-programm tal-festa ta' San Duminku mbagħad ktibt fuq Serafin Zarb. fil-fatt ktibt fuq serra fil-żar. U bqajt nirriċerka insomma. U dan fil-fatt Butler ġi Malta biex jistudja l-filosofija f'dik li kienet l-Università tad-Dumnikani. Id-Dumnikani l-belt kellhom università. Hemm paper interessanti ta' Andrew Vella fuq dan is-suġġett. Da Ġie jistudja l-filosofija. Ġie u ħmar ħafna drabi. Kien ibbażat ovvjament id-Dumnikan il-Belt, però kien jaħdem ukoll jagħmel ix-xogħol pastorali tiegħu għand il-Ġiżwiti, jiġifieri kien jagħmel hemmhekk. Mhux talli ġie, talli mbagħad beda jgħallem fl-Università tad-Dumnikani il-Belt. Jiġifieri da dam hawnhekk. Mid-dehra l-prietki tiegħu kienu powerful u b'saħħithom. At one point ukoll lilu u lil Panza Vecchia ġew ippreżentati biex ikunu lecturers l-Università u l-Gvernatur qallhom le. Il-każ ta' ta' Thomas Butler biex ngħidilkom il-tensjoni li kien hemm. Dan dan ehm, kellu żewġ inċidenti, kellu suldat fil-Corpus Christi daħal biex jetta parsiqer imma fil-fatt ħareġ il-bajonetta biex itijielu. mid-dehra ma laħaqx tgħajjielu, u l-oħra kienet ta' Wilson, diġà semmejnieh darba oħra, il-kap tal-Metodisti li daħallu propju fuq il-knisja biex imerih. Jien bqajt nirriċerka fuq dan Butler u jinxattilkom nies prominenti fuq naħa Daqqa jkunu fuq naħa u mbagħad isiru. U da Butler wieħed minnhom. Meta jiena kkomunikajt mad-Dumnikani tal-Irlanda biex insaqsi min hu u fuq, l-uniku ħaġa li tawni kienet ittra handwritten tiegħu jitlobhom jerġa' jsir Dumnikan. Jiġifieri dan b'xi mod spiċċa minn Dumnikan. Erġajt fittixt iktar, fittixt u sibt li da spiċċa lecturer f'università tal-Anglikani. Jiġifieri minn naħa, minn dik il-forza kollha spiċċa n-naħa l-oħra. In-nuqqas ta' rispett kien minn iż-żewġ naħat, għandna l-każ ta' James Richardson tal-Harlequin li weħel libell għaliex l-Ingliżi fil-liġi tal-libertà tal-istampa tal-1839 Qalu tistgħu tgħidu li tridu però hemm il-libell. Però ma tistgħux toffendu lir-reliġjon Kattolika, ir-reliġjon Protestanta u r-Reġina. U daħal li kien sfidhom, però l-awtoritajiet ħaduh il-qorti. U fil-fatt weħel multa. Kemm nuqqas ta' rispett bejn tnejn Orajt kemm sproporzjonat kien hemm iżjed Kattoliċi u ftit u inqas Protestanti, però anki l-Protestanti kellhom di, pereżempju l-kelma Popish u Romish bħala disprezz kienu jużawha ħafna. Mela, niġu għas-suġġett tagħna tal-lum li huma t-tradutturi li nafu li ħadmu għall-Protestanti. Tajjeb li nagħtu l-kredit il-kredit il minħaqqu ħafna minn dax-xogħol għamlu Karm Sant, u ħafna mill-informazzjoni ġibta minn hemmhekk, jiena laħħamt dak li sibt ukoll. Mela, nibdew bl-ewwel wieħed, Leonardo Naudi ġi semmejnieh, kien bniedem ambivalenti, hawnhekk nista' ngħidilkom ukoll storjella fuqu. E, dan ġi wieħed e, qassis Ġermaniż li kien kien Lhudi u sar Protestant u kien ma kienx jitlef mument biex biex jagħmel il-propaganda eh, protestanta insomma. Għalli l-Ingliżi għallilhom isma' daqgħodu attenti minnu dak Leonardo Naudi. Għaliex dak Leonardo Naudi l-għonet iżżewweġ mititlu l-mara u beda joħroġ ma' waħda Skoċċiża. It-tieni mara qallhom isma' dawk oqogħdu attenti minnu, għaliex filgħodu l-Ħadd filgħodu qed joħodha l-quddiesa għand il-Kattoliċi u jgħidilhom qed ngħallimha biex issir Kattolika. U wara nofsinhar qed imur il-Bible Circle tal-Protestanti. Jiġifieri din hija jekk għandkom il-Malti ta' Ta' da darba jien fuq Wolf dan il-Protestant, però is-silta li qed nirreferi lejha tiġi propju wara dik li ppubblikajt hemmhekk. Mela, Leonard Einaudi eh, minn tal-ewwel li stieden il-Protestanti għallhom ejjew ħalli eh, tilħqu eh, l-East, tilħqu l-Mediterran, kien minn tal-ewwel li beda jġib il-bibi, il-bibji bit-Taljan, tagħna ħafna traduzzjonijiet imma ma nafux Eh, li mumma tiegħu, ħlif li nafu li tana l-Vanġelu ta' San Ġwan u tana wkoll ktib il-qari eh, fuq bosta ħwejjeġ minn kotba kattoliċi li fih hemm disa salmi. Eh, dak huwa Leonard Naudi. Ħar hemm ktieb ta' Roger Ellu l-Mikallef, ħareġ ftit qabel il-miliet, interessantissimu, xi 30% minnu dwar l-attività tal-Protestanti f'Malta. Jina rajtu vera interessanti ħafna. Giuseppe Cannolo, eh, da kien bnidem eċċentriku, eh, da eh, aktarx bis-saħħa ta' Leonardo Naudi, resaq lejn il-protestanti. Dak kien interpretu tal-iskjavi Aktarx li studja l-armi taħt Dun Ġużepp Calleja tal-Imdina. Da Dun Ġużepp Calleja kien importanti, l hawnhekk il-Knisa Kattolika f'Malta kienet tagħti importanza lill-armi biex tagħmel il-missjonijiet tagħha fin-Nord Afrika. Ehm, mela, Dun Ġużepp Calleja aktarx li għallem l-armi wkoll lill-vassalli, Il-weġgħa ta' Vassalli kienet meta kien hawn il-Franċiżi, miet Dun Ġużepp Calleja u ppretenda li l-Franċiżi ħa jagħmlu lilu u m'għamluhx. Anyway, dak suġġett ieħor. Cannolo beda jaħdem qabel Vassalli, aktarx fuq rakkomandazzjoni ta' Gerard Raudi, ħadem ħafna l-Protestanti ppubblikawlu l-Vanġelu ta' San Ġwann fl-1822. U mbagħad hemm manuskritt ta' wieħed ċertu Ġużeppe Grima, hemm teżi tal-Malti fuqu dan, li jagħmel il-korrezzjoni ta' dan il-Vanġelu, il-korrezzjoni della traduzzjoni Maltese, u fil-fatt hija ta' il-korrezzjoni hija ta' ta' Kannolo. Kien eċċentriku, kien isin, skont xlins kienu jgħidulu l-Peppu, Pe, kien jgħidulu Peppu, kien kien isil- kien isil is-snien, i- is- i- i- i- is-skieken, sorry, em, u u, em, biex taqgħad anki l-mara tiegħu kellha problemi problemi mentali. Baqa' Kattolku sal-aħħar em, għaliex nafu bis-saħħa ta' Ganado, Albert Ganado, li dan em, indifen fiċ-ċimiterju li m'għadux jeżisti tal-Furjana. U issa niġu għal dak li għalija u naħseb għal ħafna u l-akbar Malti li qatra dan in-nazzjon. Mnuni, nistudja kemm nistudja l-istorja ta' pajjiżna ma nistax nara bniedem akbar Minn Mikiel għandhom wassalli. Da li tana kollox u miet fil-faqar. Ma, temnu għantom li da kien tanti ħobbu, ek taqraw l-istedina per eżempju, ek taqraw l-introduzzjoni tal-leksikon. Kien iħobb, kien, kien verament iħobbu. Kien traduttur tajjeb, minkejja li ma kienx jemmen fit-traduzzjoni. Kien jgħid il-Malti mhux tajjeb għat-traduzzjoni. Ma dana kollu, tana l-atti tal-appostli, u, eh, sorry, l-Evanġelju, l-atti tal-appostli, skont Karm Sant, il-biblista u l-istoriku ta' traduzzjoni Karm Sant, li hija fundamentali u mhux ċajta fundamentali. Dan influwenza lil Sajdon. F'analiżi li għamel il-piblista ta' żmienna, Pawlu Xiberras, dan ra li kemm f'dak li huwa sintassi u anki f'dak li huwa lessiku, vassal li influenza lil Sajdon. Ħa nagħmluha ċara. Saidon kien iħobbu Vassalli. F'paper fil-50s qal li dan huwa l-akbar lessikografu li qatra pajjiżna. Tana ħafna Vassalli, però żewġ biċċiet biss nafu li tiegħu. Lat l-Evanġelju u l-Atti tal-Appostli u e, e, e, l-istorja tas-Sultan Ċilu. Li sa ċertu punt laqqasija traduzzjoni hija adattament. Għax hu ħafna biċċiet. Anyway, ħafna xi tajt fuq Vassalli. Eh, l-aħħar ħaġa li ħanajt huwa li il-protestanti impiegawh biex jaqalaw il-kannolu, il-kannolo, fil-fatt iġġieldu u tlewmu. U inċidentalment, waħda mit-tajjira li għallu kannolo kien propju bis-sitwazzjoni non matrimonjali tiegħu, speċi ġibidlu l-attenzjoni. Imma Cannolo fil-fatt baqa' anki wara wara wara Vassalli. Anzi ma tantx domt fuq Vassalli. Mikelanġ Camilleri, diġà semmejnieh, Mikelanġ għalija, mela Vassalli kellu tliet ulied, tnejn minnhom kienu tradutturi u stampaturi, però ma nafux x'għamlu. Ma nafux x'għamlu, nafu li kienu jaħdmu għal protestanti, pero biċċiet tagħhom li nistgħu ngħidu huma ta' grabil, jew ta' saver jew tal-ieħor, ma nafux. Għalija Mikilanġ Camilleri huwa iben Vassalli f'dik li ha traduzzjoni. Kien bniedem bravissimu, bniedem li mimli b'enerġija, hemm ħafna similaritajiet bejnu u Vassalli. Kemm ngħidilkom fuq il-ħajja ta' Mikelanġ Camilleri, dak kien kif kattilkom huwa qassis Kattoliku, beda qassis Kattoliku, kien jemmen fl-edukazzjoni tal-poplu. Fetaħ skola l-Birgu. Filgħodu u filgħaxija. U l-language of instruction, il-lingwa tat-tagħlim, kienet il-Malti. U dik kienet skola importantissima, imma kif għattilkom di qabżitlu, da mid-dera ma setax jikkopja biċ-ċelebat, għaliex fil-fatt baqa' qassis u mbagħad imma qassis Anglikan u żewweġ. E, kien bravu, għamel suċċess kbir barra minn Malta, il-protestanti raw il-potenzjal tiegħu batuħ South Africa, bagħtuh ħafna bnadi, għal 40 sena kien jieħu ħsieb l-Anglo Continental Society fl-Italja għax hu baqa' b'saħħtu fit-Taljan. It-traduzzjoni tiegħu eh, il-ktieb il-Book of Common Prayers ma bit-Taljan Libro delle Preghiere Comuni, il-Oxford University Press sal-1929 kienet għada qed tistampah. Għatta tatina edizzjonijiet tiegħu. Bħala traduttur tagħna qabad il-għalek kattilkom huwa iben Vassalli f'dik li traduzzjoni, qabad il-Vanġeli ta' Vassalli u Latti u r-revedijom u għaleb il-komplement ta' testment il-ġdid u hemmhekk lesta it-testment il-ġdid. Da għax l-Ingliżi riedu, da vinta wkoll grammatika Ingliżata Fil-fatt anki taraw it-title ġdida bil-ġej kif nagħmlu bħal Joe, bħal Jealousy, u hekk fil ġifieri kienet Ingliżata. Tana is-Salmi ta' David li skont Saidon qalibhom direttament minn Lhudi, però ma tantx faħħru x-xogħol. Saidon ma faħħarx ix-xogħol ta' Mikelanġ. Camilleri. Damel suċċess kbir, dam żmien twil kappillan ġo parroċċa l-Ingilterra, kien meqjus u kien point of reference. At one point kien ukoll ħareġ gazzetta jisimha l-Indikatore Religioso. Inċidentalment, ftit qabel ma telaq minn Malta, mititlu Emanuela Freri f'inċident U mbagħad telaq, mid-dera telaq u ma raġax ġi ġi lura. Mela, Pawlu Bonavija. Pawlu Bonavija fil-verità li għamel tana dawn dawn it-tliet Vanġeli, ċoe il-tana l-San Mattew, l-atti tal-Apostli u anki dak ta' San Ġwan. Però fil-verità da li għamel qabad dak li għamel Mikelanġ Camilleri 30 sena qabel u speċi u għamel hija. Kien għadu ħaj Mikelanġ Camilleri u għenu bil-korrispondenza għenu u koll. Eh, Pero interessantissimu da Pawlu Bonavija huwa da qaleb is-serp tal-bronz. Eh, dan huwa eh, a religious tract, da l-protestanti kienu jħobbu jħorġu daw il-religious tract, is-serb tal-bronz, serb tal-bronz kif nafuh fil-Deuteronomju. Issa, Arnold Cassola fil-ktib tiegħu Lost Newspapers of the 19th Century, ta' jelenka bħala gazzetta li nintilfet. Issa, di verament intilfax, għax provajt il-fitxa Kullu kif, fej stajt immur, ma nistax insib kopja tagħha. Jien il-punt tiegħi huwa ma nafx kemm hija gazzetta, ma hekk irridu nsejħluha gazzetta, hija gazzetta. Imma fil-fatt huwa eh, huwa trattat reliġjuż, is-serp tal-bronz kien u fil-fatt ħareġ darba darba biss, li tagħmel ukoll dik li ma kinitx gazzetta. Eh, dam Pawlu Bonavija kien stampatur innifsu fil-fatt is-serb eh, tal-bronz ħarġu u stess istampaħu il-belt. Kien traduttur klandestin, ovvjament, ma setax eh, ġi rakkomandat biex jisbulu forsi ġo, ovvjament, kien ibat, tbati. U tħarreġ fil-Protestant College ta' San Ġiljan. Dija storja eh, interessanti tal-Protestant College, ma nistax nidħol hawnhekk, dan il-Protestanti għal ftit żmien kellhom kulleġ dik li ngħidu l-għallum minn Old College Street eh, ta' Sliema, hemmhekk tħarġu kienu jħarġu ex assisin kattoliċi li kienu jiġu mill-Italja u jħarġuhom f'dan il-kulleġġ. Qed turini l-ħin diġà. Sorry. Ma mela, ħanaq ta' anyway, u mbagħad kellu jala, dal-kulleġġ kellu jala. Mela, niġu għal Giovanni Falzon ġi semmejnieh dan tħarreġ Firenze at one point batu ħanki Nord Afrika biex biex biex fost il-Maltin, qaleb is-salmi, kien daqsxejn paċenzjuż da, ħarġu fl-1926. Meta fl-1924 kellna l-ortografija, ma nafx għaliex ma stenniex, kien naqgħen paċenzjuż. Aktarx li kkonsulta x-xogħol ukoll ta' Camilleri. U wkoll qaleb xi l-Evanġelu wkoll ta' San Luqa u l-Ittra lil-Lhud, u aktarx li uża wkoll il-Bibbja ta' Giovanni Diodati li kien Kalvinista. 1926, kemm nagħlaq dan is-suġġett dawn għamlu 2000 kopja. Il-ritratt li qed taraw Dik hija kopja li hemm fil-Melitensia, eh? dik ħatta mill-ktieb hemm kopja il-Melitensia tal-Università, dik ħatta minn hemmhekk. 1926. U hawnhekk tiġi dik li jien qed insejħilha l-iżvolta kattolika. X'inhi din l-iżvolta kattolika? Jien għattilkom mill-bidunet li l-Protestanti xprunaw, ippuxxjaw, ħajru lill-Kattoliċi jagħmlu l-Bibbja bil-Malti huma wkoll. U wasalna f'dan il-punt. Dan jirrakkuntah sant fejn jgħid li kienu tlieta min-nies Saidon, Alfons Maria Galea u Pietru Pawl Grima li qalu sma' wasal iż-żmien li nagħmlu l-Bibbja sħiħa bil-Malti. U kull ħa ħa l-biċċa il-biċċiet tiegħu. Alfons Maria Gallia u Pietru Paw Grima ma kinux jafu il-lingwi oriġinali u qelbuhom mill-Latin. Sajdon li kellu l-kompitu li jibda mill-bidu, beda mill-bidu mill-lingwi oriġinali B'xi wasal fejn il-biċċiet l-oħra u baqa' għaddej. Injora x-xogħol li sar. Da Saidon għamel biċċa xogħol tajba, kbira, mhux biss, imma kien joħroġ ktieb ktieb minn butu. Jien għalija din hija l-iżvolta Kattolika fejn għall-ewwel darba iddeċidejna li jkollna il-Bibbja sħiħa bil-Malti. Imma kif wasalna għal hawnhekk għal dal-punt? Issa hawnhekk qed inkun selettiv. Tinsiex, ma tinsewx li s-suġġett tal-lum huwa l-Bibbja, il-traduzzjoni tal-Bibbja. Ma nistax nidħol feli oħra, għalkemm ħansemmi xi affarijiet oħra. Mela, kif wasalna saw? Fej Maltin oħrajn bdew jaqilbu huma. Għandna l-każ ta' Fortunatu Panzavecchia li qalib qalib is-salmi, ma nafx għaliex qatt ma ppublikom, kien bis-saħħa ta' eh, Reinhold Konzi li fi żmienna qalibhom fi ktieb Ġermaniż, għandna Richard Taylor li tana żewġ settijiet ta' salmi, wieħed minnhom aktarx ipplaġġjarizza ta' Camilleri. Mela issa filli nibżgħu mill-Protestanti, imma issa mhux tal-li hekk tal-li qed nieħdu mant il-Protestanti, għax fil-fatt Naraw ħafna semblanzi ma' ta' Camilleri, ta' Richard, tana żewġ settijiet ta'. Mbagħad għandna il-Ġużè Muscat Azzopardi li tana l-Evanġelji u l-Atti tal-Appostli li skont Saidon kienet traduzzjoni tajba ħafna. U bat għanna l-Dun Ġorġ, Dun Ġorġ Preka. Dun Ġorġ Preka kien jimxi bil-bicċiet, kien jaqleb is-siltiet Kien jeqlibhom hu. Kien jew jeqlibhom hu biex jgħallem fuq is-silta tal-Bibbja, jew kien juża propju ta' Ġużè Muscat Azzopardi. Ehm, il-idea ta' Dun Ġorġ torbot ma tal-protestanti. Tallem għabbażi tal-Bibja. Ġiri għaraw l-izvilupp mill-bitu tas-seklu 19 u s-sawnek Dun Ġorġ qed nitkellmu il-bidu tas-seklu 20. Mbagħad għandna l Dun Karlu Cortis li tana l-ktib eh, tarut mill-Ebrajk. Pero anke l-Knisja Kattolka għattilkom bidlet il-fema tagħha, kien hemm il-Papa Ljun li bħalissa qed jissema ħafna eh, il-Papa Ljun 13, li propju waqqaf din il-derepubblika, il-Kummissjoni Derepubblika li mbagħad il-Papa ta' warah minna beda jagħti id-degrees bdew jagħmlu l-korsijiet fil-kotba mqaddsa u joħorġu id-degrees minn hemm. Il-Papa il-Papa Piju 10 waqqaf l-Istitut Bibliku. U mbagħad niġu għall-1915 biex fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta jinfetaħ id-Dipartiment tal-Istudji tal-Kotba Mqaddsa. Imma dan aħna x'interessana? Għaliex fil-fatt il-frott beda ġej lejn Malta. Għandna lil Mikiel Gonzi li fl-1908 eh, għaddes Qed noqgħod attent kif nitkellem fuq Gonzi, nkun preċiż, għax hawn Sergio. 1908 eh, għaddes u mar jistudja l-liġi kanonika Ruma. Imma, diment li kien Ruma, kien għadu kif fetaħ l-Istitut Bibliku. Għal ħan istudja u koll, daħal jistudja l-kodba mqazza. Un batanna fl-Istitut Bibliku u koll l-Sajdon li ġab il-licenzjat. Warajħ Kien mar Dun Karm Sant ukoll studja l-Istitut Pubbliku. Minn dik il-kummissjoni li semmejtilkom il-De Re Biblica, għandna lil Serafin Zarb li ġab l-ewwel dottorat fil-Kotba Mqaddsa. Beda ġej il-frott ta' dan kollu. Aneddotu żgħir dan Gonzi sar Isqof ta' Għawdex, u ovvjament il-katidra saret vojta, laħaq ġie Saidon u pretenda li jidħol minfloku u ħadlu postu Daniel Callus. Daniel Callus huwa dak id-Dumnikan li mbagħad għamel karriera jgħallem il-filosofija Oxford, għamel ftit snin u mbagħad reġgħet infetħet. U wieħed mill-contenders kien hemm tnejn, kien Karlu Cortis U Sajdon, u ħada Sajdon. Issa jiena għax is-suġġett huwa fuq it-traduzzjoni tal-Bibbja. Imma kien hemm ħafna konsegwenzi pożittivi. Ifri ma semmejtx il-lexiren il-biċċiet ta' eh, traduzzjoni reliġjużi, per esempio ma semmejtx li Ludviku eh, Mifsud Tomasi li tana ktib sħiħ ta' kant innijiet maqlubin mil-Latin, jew inkella dak id-Dumnikan Xkembri li tana t-Tridu, it-Tridu tal-Ġimgħa l-Kbira. Jiġifieri dak kien hemm effetti pożittivi importanti. Biex tkunu tafu dwar dan, hemm paper interessanti ta' Pawlu Xiberras, eh, The Tradition of eh, Religious Translation in Malta, li deret fil-Melita Teoloġika. Waħda mill-konsegwenzi pożittivi kienet anki fit-traduzzjoni litterarja. U jien ħa nsemmi tnejn. Dejjem qed inkun selettiv. Għandna il-każ ta' Jane Onofrio li qalbet il-Boccaccio mit-Taljan u ħasbu li jewa l-Għarbi, din hija riċerka ta' Giovanni, Giovanni Bonello. U għandna l-każ ta' Dwar Dukakija li ta' qaleb mill-Portugiż għal Malti Predato de Amor. Dak kien hemm professur eh, professur Portugiż li rrid din il-poeżija tinqaleb fil-lingwi kollha tad-dinja. Il-punt huwa issa Il-frott beda ġej u dawn huma tangible result ta' dak ta' dak li tal-effett jien nemmen li bdiet b'rimja żgħira tal-Protestanti u wasalna hawnhekk. Issa, ħa nkomplu bis-suġġett tagħna, jiġifieri t-tradutturi it-tradutturi Ħames minuti, ma mhux sendu miżjed. It-tradutturi, eh, tliet tradutturi biex jonos. Mela, Giuseppe Morin u Michael De Gabriele ma tawna xej speċjali, ix-xogħol tagħhom ma kienx tajjeb. Il-kas ta' Michael De Gabriele semmejtu diġà, nsemmejtu għaliex propju kien ma setax isib ġob għal dan kollu eh, mar mal-protestanti, mhux se naħli żmien. At one point il-Protestanti talbu l-parir ta' May Butcher fuq ix-xogħol ta' Maureen u Michael de Cabrera, qaltilhom le x-xogħol tagħhom it's not up to scratch u ħadu l-parir tagħha. Mhux se nidħol min hi May Butcher, May Butcher kienet tħobb il-Malti, kienet Protestanta u għalhekk ikkonsultawha, imma kellha moħħ miftuħ. Qaltilhom isma', Qaltilhom, Għax ma taqbdux l-Evanġelju ta' Dun Pietru Pawl Grima u tużaw lilu? Qaltilhom, Jien lest li naddattah li nużaw l-ortografija tal-għaqda, għaliex ma nafx għaliex, Alfons Marija Galea u Pietru Pawl Grima ma użawx l-ortografija minkejja li ħarġu fi, qed nitkellmu wara l-1926.
Minħabba li kien xjak u allura ma kienx baqgħalu żmien iqajr biex jitgħallem l-ortografija, saba' diffiċli biex jittradu biex biex juża s-sistema tal tal-għaqda ħalli jkun jista' jużaha għal. Thank you Daniel.
Ġifieri qal ħa nibqa' sa ħajti kollha nuża sistema qadima tal-ortografija imma mhux ħa nuża sistema ġdida minkejja li nappoġġja. Nappoġġja. Issa fil-każ ta' Pietru Pawl Grima m'iniex ċert imma interessanti li wieħed ifittex ġifieri għaliex.

Kellhom ix-xogħol tat-tipografija lesta, tant ġa tibda mill-bidu. Anyway, May Butcher offritilhom u bdiet fil-fatt bil-Evanġelu ta' San Luqa biex taddatta l-ottografija tal-għaqda. Dak il-proġett ma nafx wasal, però issa nnotaw li Iċ-ċirku dar kompletament, issa l-Protestanti qed jieħdu mant il-Kattoliċi. Però ma nafx kif spiċċa e, e, dak il-proġett. Niġu għal żminijietna, niġu għal Karm Zammida huwa każ interessantissimu dan kien e, wieħed minn dawk l-intellettwali laboristi attivi ħafna fil-Partit Laburista, ħafna mill-informazzjoni fi fatta li Franz Franz Gallia, l-istoriku l-istoriku tal-Partit Laburista, kien viċin dawk dik il-klikka ta' Ġuże Orlando l-oħrajn. E, kellu karigi anki fil-Partit Laburista kontesta l-elezzjonijiet ħafna drabi ma bla suċċess. E, Fl-1980, ġifiri issa ġejna viċin tagħna sewwa, e, dan qaleb il-King James mill-Ingliż għall-Malti, dam 17-il sena jaqlibha. U mbagħad fl-1983 reġa' ħareġ ħareġ edizzjoni oħra. Din hija l-ewwel Bibbja bil-Malti volum wieħed fi ktieb wieħed. Il-Kattoliċi kellhom jistennew sal-1984 biex ikollhom il-Bibbja f'volum wieħed. In the meantime kellna ta' Sajdon, it-tieni edizzjoni ta' Sajdon, imma ħarġet fi tliet volumi, wieħed fl-1977, l-ieħor fl-1982 u l-ieħor fl-1990. Jiġifieri ħarġet fi tliet volumi. Jiġifieri dan kien first. To be fair, il-Bibbja Protestanta hija irqaq mill-Bibbja Kattolika għax ovvjament hemm xi kotba ma mhux inklużi. Pereżempju, fil-każ fit-Testment il-Ġdid m'għandhomx l-Ittra ta' San Ġakbu. Mbagħad da semmejnih diġà dwar il-bojkot li, li kien hemm li l-ħjiel tiegħu jagħtihulna Monsur Lawrenz Kakija u li, li qabeż għalih. Da mbagħad beda Monsur Lawrenz Kakija qabeż għalih u kien jikteb favorih. Għal le 18-il sena wara l-Konċilju Vatikan Tnejn, daw l-affarijiet ma jsirux. Karm Zammit

Rrid li jkun hemm wifja sħiħa.
Wasalt fit-tmiem imma huwa dovoruż li ngħid is-sorsi, uħud mis-sorsi li użajt, semmejt il-Karm Sant, dik huwa Bible Translation and Language hija propju l-papers kollha ta' Sant, eh, il-Fakultà tat-Teoloġija qilbuhom kollha bl-Ingliż, jien għandi bil-Malti, dawk għamilhom nofshom bil-Malti. Nirrakkomanda dak il-ktieb ta' Roger Ellul Micallef, huwa xogħol imma interessantissimu. Il-vassalli, x'naqbad ngħidilkom. Aqrawh u aqrawh u aqrawh. Hemm il-ktieb ta' David ta' Ġus Muscat interessanti. Fuq il-passi ta' vassalli, hemm ħafna fuq Leonardo Nardi, hemm fuq vassalli, hemm fuq it-tilwima li ktibt jien dwar li kellu kannolo ma' vassalli. Hemm il-ktieb ta' Carmel Bezzina u Però da mhux kollox, konsultajt ħafna affarijiet oħra. Nispera li għoġbitkom dak kollu li kelli xi ngħid. Leżat.
Aħna suppost għanna sa' seba, ma nissugraw, ġifiri, najdu għanna xar minuti, kwarta massimu,

Dik li ngħid li svolta. Ġerardu Paris qaleb qaleb il-Bibbja u l-Evanġelji għamilhom pocket size. U għamel xi 60,000 da. Iġifieri mbagħad il-Bibbja altru l-ġid fl-idejn. Ġifiri, daw, mbagħad fis-snin 30, l-Evanġelju ta' Paris għamilhom pocket size apposta biex iqassam, ġifiri,

u l-ktieb li ħorġ ippubblikat fl-1926 jista' jkun ukoll li ma kienx hemm biżżejjed ċans. Hija li hekk naħseb.
Però però Giovanni Falzon jew John Falzon x'tistgħu ssibuh John Falzon jekk tmorru tfittxuh fil-dana. Eh, eh, kien konxju bil u xtaq jużah. Ma naħseb jien ma.
minħabba kien hemm kittieba li saħansitra xar snin wara baqgħu jiktbu b'mod antik aħseb u ara hu li f'sena u ftit kelb ma setax ikollu biżżejjed żmien biex jitgħallem l-ortografija l-ġdida.
Forsi seta' jibżgħu kollu r-rispons tal-pubbliku li.
Jista' jkun, jista' jkun. Kellek nies bħal Cremona li baqgħu jippubblikaw sal-1929 pereżempju, ippubblika Manual of Maltese Orthography bl-ortografija l-qadima. Cremona.

All right, ok. Mela, din il-Bibbja ta' Karm Zammit kienet lesta għall-Imħabba tal-1980 Trinitarian Bible Society l-Ingilterra, però ma kellhomx permess li tiġi Malta. Però ġabuha Malta l-Protestanti ġo bombers tal-Air Force Ingliża.
U ti għaliex ma kellhomx permess? Minħabba nimmaġina jien

Interessanti. Għajdi, Simon. Dwar burokratija, burokratija. Dak li jiena qrajt, imma l-importanza ssib is-sors fejn għamel dik il-poeżija bil-portu Għax jiena x'imkien qrajt, ma sax niftakar ma ħadx nota, Illi hu qaleb ukoll dwar u dak hija qaleb għal Malti l-iktar ktieb famuż hawn jiġifieri fil-Portugiż, fil-lingwa Portugiża.
Eħe, iva, jista' jkun, jista' jkun li dil-poeżija qiegħda f'dak il-ktieb. Dak il-ktieb, dik, dik il-poeżija. Dik il-ktieb. Mur, mur Google Books, agħmel dak bil, bil, bil, bil-Portugiż u ssib il-ktieb kollu u mbagħad issib il-verżjoni Maltija. Jiġifieri issib jiena it-titlu tal-ktieb x'inhu? Ma nafx ngħid. Jew għandi x'imkien, imma imma dan huwa proġett ta' wieħed ta' wieħed Portugiż. Rid jiċċelebra propju l-awtur ta' din.

Insejt, Simon, ngħidlek il-verità insejt. Għax rid nagħti biss eżempju u però eh, nagħmlu dwar tukakija qalib ħafna affarijiet oħra wkoll, eh? Imma di tal-Portugiż eh, Għidli. Don Ġorġ, mil-liema lingwa kien Jeveruġi ħudiet mill-Bibbja? Jien naħseb li t-Taljan ma ma rriċerkajtix. Susi? Taħseb mill-Vulgata? Ma naf, skużawni ma dik ma. U għaxħana jgħidlek il-verità, fittix bċejjeċ ta' Dun Ġorġ, bitċiet maqlubin, u Staqsejt u ma, ma stajtx insib, ma, ma, però kont naf li kien jaqleb u kont naf ukoll li uża il-Bibbja, l-Evanġelji ta' u l-atti ta' apostli ta' eh, Ġuże Muscat Soppardi. Eħe, però da hemm analiżi ta' wieħed ċertu Abela. Eh, u analiżi estensiva, eh, ġifieri, u ħabbiċċiet. U m'għandux kummenti pjuttost qal li għamel biċċa xogħol tajba. Issa vera għandu dak id-difett, dak jiqpa difett li inti ma tittraduċix mill-oriġinal. Però qed ngħidu wkoll mill-King James ukoll eh, traduċa, ġifieri ma qabadx any other Bible, jiġifieri King James hija the Bible. Imma eħe jibqa' l-istess difett. Dak huwa difett ma stax inti l-aħjar inti li tmur għall-oriġinal kif għamil Sajdun. Milli ma ninkwatra jew ġa. Jien naħseb, suppost li naf, ta, imma jien naħseb li mill-Vulgata. Naħseb mill-Vulgata. Mill-Latin ġifieri. Richard. Għajja ah, daqxej, Richard, imma.
dwar il-konflitt bejn protestanti u l-katoliċi. Iva. Jekk il-protestanti kienieċ istigata mill-gvern, mill-politika.
Le, le, le. Kien qed jinsastika biss ġifieri. Le, le, le. Definitely, definitely. Le, le, le, somda xej. Qed nitkellmu fuq tlieta. Ifi għandek il-gvernatur, il-kattoliċi u l-protestanti. Il-gvernatur kien joqgħod attent ħafna. Qed anzi għattilkom inċident eh, li darba minnhom ġew xi Amerikani u għażżew jew insomma rawhom żejda u keċċihom sa keċċihom Le, le, anzi kien joqgħod attent ħafna. Ma kienx u kien ma kienx ma jħallihomx, eh, ġifieri ma kienx jimpedihom, ġifieri lill-Protestanti eh, ma mhux ma, ma kienx ħallihom. Għax fil-fatt kienu jgħajruhom u fil-House of Commons kien hemm ħafna dan id-dibattitu, jgħidulhom ta' xi ġifieri fid-drittijiet aħna m'għandniex imma l-gvernatur Kien joqgħod attent, kienu joqogħdu ħafna attenti. Gvernatur wieħed xellifa f'dik li hija reliġjon, ma nafx insejt x'ismu dak li naħħa l-karnival għal ftit. Kien kien xi kalvinista u neħħa. Imma pija kien joqogħdu attenti ħafna. Tantu hekk li biex bnew il-Katidral ta' San Pawl, il-Belt, ta' mhux 40 sena ikarkru, ma, ma jistawx jibnu. Biex kellhom ċimiterju tal-braksja, eh, għax ma kellhomx fej, l-Ingliżi ma kellhomx fej jitfnu. Letteralment ma kellhomx fej jitfnu. Ah, il-braksja qed nitkellmu viċin fl-aħħar tas-seklu 19, ġifiri, tamu, tamu, le, anzi, le, anzi, eh, Kien joqogħdu attenti ħafna l-gvernaturi. U tant kien jirrispettawha, u għaw Sergio forsi joqgħod biex ma nkun eżatt, naslu għal żmien il-gwerra. U meta kien hawn il-ġuħ, li l-gonzi batu, għal gonzi batu, għallu l ġibinna l-qamħ. Ġifieri dik ifisser li kienu jtuha wejt il-Knisja, Dawċew darhom mal-ħajt u fil-fatt Gonzi ġabilhom il-qamħ. Ma marrux qalu jew ħaduha f'idejhom il-biċċa xogħol użaw il-power tal-Knisja. Le, da qed nitkellem qed nitkellem żmien l-Ingliżi u mort għal żmien il-gwerra, ġifieri ir-rispett, ċoe li jirrispettaw is-saħħa tal-Knisja Kattolika l-Ingliżi Baqgħu jarawha sal-aħħar. Jiġifieri mill-bidu sal-aħħar. Jidhirli anki kien hemm xi trattat. Jista' jkun li fost mhux rispetti ma jaħdmu b'moħħhom. Ukoll, ukoll.
Imma m'għamlux bħall-Franċiżi li qabdu u dewbu il-fidet biex ħallsu s-suldati minnhom. Jiġifieri m'għamlux hekk.
Hemm xi mistoqsija oħra għax sarilna l-ħin.
Grazzi ħafna ħafna ħafna Grazzi lilek Ivan. Grazzi, grazzi. Qabel nara qed ringrazzja lilkom tal-li ġejtu, tal-interess tagħkom u ma nistax ninsa nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea tal-li servet eh, dan il-post l-Akkademja tal